Doctor Cassar laqa' l-istedina tagħna sabiex jeħodna fuq vjaġġ lura fis-snin formattivi ta' lsienna.
Dal-ktieb beda b'mod l-iktar modest fis-sena 2002, jiġifieri 20 sena ilu. Kont ikkompilajt ktejjeb ċkejken għall-laqda tal-Malti Università li fi appuntu kien fiha il-bidu ta' din il-kronoloġija. Maż-żmien ehm, deret verżjoni ħafna iktar ridotta fuq is-sit elettroniku tal-Akkademja tal-Malti, illustrata wkoll bl-istampi, il-ktejb ma kienx fih stampi, ma kienx fih ritratti. Sakemm imbagħad ġiet l-opportunità, il-Heritage Malta kienu kkuntattjawni, l-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti, illum magħrufa bħala l-Akkademja tal-Malti, fis-sena 2020 kienet ħa tagħlaq il-mitt sena mit-twaqqif tagħha. U nerġa' ngħid il-Heritage Malta avviċinawni u qaluli jekk irridx nippubblika din il-kronoloġija issa aktar vasta, aktar dettaljata magħhom. Sfortunatament minħabba l-Covid waqaf kollox u kellna nipposponu l-proġett tas-sena ta' wara. Fis-sena 2021 bdejna x-xogħol. Ħabat tajjeb ukoll għaliex għax fis-sena 2021 kien ukoll il-mitt anniversarju mit-tfassil tal-alfabett modern Malti mill-istess Għaqda tal-Kittieba tal-Malti. Ġifieri dan kien bażikament eh, proġett li ħadmet li ħdibna fuqu mal-Heritage Malta, ovvjament flimkien mal-kollaborazzjoni mal-Akkademja tal-Malti nfisa. Dir-riċerka jila sajra issa kważi 20 sena Eh, matul is-snin ikkonsultajt diversi kotba, diversi teżijiet, kull, kull dettal, kull biċċa informazzjoni li nsiba interessanti, li nsiba relevanti mar riċerka tiegħi, kont ninfilsa, dejjem naġġorna x-xogħol, wara kollox dan huwa xogħol li fil-fatt għadu għaddej. Sawa, imma naħseb li biżmien ikkompilajt ikkompilajt eh, informazzjoni biżejjed biex l-iskop tal-proġett ikun iktar vast. Sintendi, l-istorja tal-ilsien u tal-letterata Maltija kontemporanja, forsi mis-seklu 20 law, so, mill-bidu tas-seklu 20 law, hija pjuttost komprensiva eh, u dettaljata ħafna, imma kif tista' tobsor Ehm, informazzjoni dwar l-istorja bikrija tal-Malti, speċjalment qabel il-miġja tal-ordni, eh, hija iktar skarsa. U fil-fatt ikollna nammettu li dak li għandna, l-informazzjoni li għandna fuq l-istorja tal-isim Malti qabel il-miġja tal-Ordni għadha pjuttost skarsa u għadna qed infittxu fuqha. Il-ktieb tiegħi mhuwiex ktieb li tqgħod taqrah bħal novella jew storja, huwa ktieb ta' riċerka, huwa ktieb ta' biex tikkonsultah. Ehm, bażikament ir-riċerkatur jista' jgħid pereżempju ħanara eh, x'kitbu il-barranin fuq il-Malti qabel il-miġja tal-ordni u jfittex mela l-entraturi ta' qabel l-1530, għax l-ordni ġew, il-kavalli ġew fl-1530, isib ta' qabel dak il-perjodu u jara x'kien qed jinkiteb jew x'kienu qegħdin jgħidu fuq il-Malti f'dak il-perjodu. Jew inkella nista' ngħid ħalli nara eh, x'kotba ta' poeżiji jew x'kotba ta' novelli u romanzi kienu qegħdin joħorġu f'nofs is-seklu 19. Allura inti tfittex 1840, 1850 u 60 u tkun ta' u tiħu idea eh, approssimattiva ta' x'kienet jikteb dak iż-żmien. Hawnhekk jiena ma ipprovajt ninkludi, ipprovajt ninkludi mhux biss il-kittieba l-kbar, imma anki l-kittieba minuri għax jidhirli li anki kittieba li ma tantx huma daqstant magħrufin naħseb jistħoqqilhom xi forma ta' rikonoxximent ukoll. Nista' nagħlaq billi forsi nikkwota biċċa mid-daħla li l-ktieb tal-dan il-ktieb Nista' ngħidlek li din il-ġabra ta' avvenimenti, pubblikazzjonijiet u noti bijografiċi, elenkati f'ordni kronoloġiku, toffri skeletru ta' dik l-istorja li għadha ma nkitbitx. Hija sinteżi telegrafika ta' dak li nafu s'issa u kif soltu jingħad, sinteżi kapaċi tkun ukoll